Pathian thu lo ngaithlang u. Psalm zat sawmhnih leh pasarihna chang khatah hian Lalpan in a sak loh chuan a satute chuan an thawk rim thlawn mai a ni. Lalpan khawpui a vawn that loh chuan a vengtu chu a meng thlawn mai a ni. Tin, Salm zahsawmthum pathumna changkhat leh changthuma ngaite unaute inngeih dial diala awmkhawm hi a va thain a va nuam em. Lu a hriak hlutak, khabe hmun a luang thla, a rawn khabe hmul ngei luang thla a, a kawrfual hmawr a luang thla ang kha a ni. Harmon dai fim, Zion tlangtea tla thin ang hi a ni. Chutah chuan nalpan malsawmna thu a pe a, kum khua a nunna tur chu. Tin, Nehemia bungkhat changthum tin ka hnenah sala tang chhuak chumi rama dama lo awmte chu chanchhe tak leh sawichhiatin an awm a. Jerusalem kulh chu a chim rem rum tawh a, a kawngkharte pawh a kang asin, an ti a, bunghnih chang sawm pasarih ah. Chutichuan an hnenah, Kan chana chhiat zia hi in hmu a. Jerusalema ram tih te, a kawngkhar te, a kang tih te pawh in hria a, Haw u sawichhiat kan ni tawh lo nan Jerusalem kul chu i din teh ang u, ka ti a, a thu kan chhiar te lalpan kan za tan mal min sawm sak rawh se. Amen. A tawp lamah tawngtaina chu kan hmang turah ngai ta ila a tha ang e. He tun tumah hian Kristian chhungkua chungchang kan rawn sawi a ni ber mai a, tun tumah pawh hian Kristian chhungkaw din thar, Kristian chhungkaw tha zawk din thar a tul zia, pawimawh zia lampang kha sawi kan tum dawn a ni. Tunlai kan Mizoram dinhmun te han thlir chuanin lung a awi zan lo a ni. Kristian ram, Kristian state tia inchhal thei India ramah chuan keini leh Nagaland state te hi kan ni deuh mai a. Chutiang ang chu kan nih mek lai hian Mizoram hi duam lo na deuh mai a nei a. Chu chu chung zinga thenkhat chu HIV positive. Mipat hmeichhian na hman khaw lo vanga inkaichhawn na a ni deuh ber mai a, chung bakah chuan Sri-in inhman tawm hriau, inchiuna hriau, inhman tawm avang te pawh na darh nasa a, khang avanga kaichhawn nun uluk lohna avanga kaichhawn chhin thin kha a za sawm ruk sawm sarih lai hi chu a ni. Chumi ah chuan Mizoram hi za zel a chhut in India ramah hian Kristian ram tia chhal thei si kha pakhat nak an ni. maw phawt mai a, chuan a dawt leh ah chuan zu leh zu zu ngawl vei drugs addict tamna state kan ni tlat bawk a, chu mai chu a la ni lo, nupa in then divorce ret India hmarhsak ah phei chuan a san ber na dawt tu kan ni, Nagaland hi sang ber a, a dawt ah Mizoram Kristian ram in ti ve ve kha kan dinhmun kha a tha lo hle a nih chu. Nupa inhren chhungkaw kehchhia hring hringtu khat hnih tamna state kan ni bawk a ni tin chu mai a la ni lova corruption kan tih eirukna te pawh hluanna state kan la ni a tin tharum thawhna crime rate sanna state kan ni bawk chu ringawtte han thlir pawh chuan kan ramah hianin Jerusalem kut chu chim rem rum a a kawngkhar te pawh kanga sin tiang khan. Kan chhungkua kul chim rem rum, a kawngkhar kang chhe mek, kan Kristianna chhungril lama nget mek hi siam that a hun a, tun din that a hun hle a ni tih kan hre thei awm e. Chuvang chuanin ngawi lianpui mai mai che ni lo, a tha lawm a tha lawm, ti lian mai mai kha a hun tawh lo tihna a nih chu. Chuvang chuanin chhung kawtin ten ṭan kan lak a ngai, kawl han te pawn ṭan kan lak a ngai, a bial ang te pawh ṭan kan lak a ngai reng a. Chuvang chuan tun ṭawma pawh hian bialin Kristian chhungkaw din thar, Kristian chhungkaw ṭha zawk din in duh a. Tichuanin bial hruaitute kaltlangin, bial inkhawmpui kaltlangin hetiang hian ruahmanna inhan siam te hi a ṭha em em a. He an achangin hria hi a ropui a, bialin van nei a ni. Bial tam tak chuanin chuti anga kan nih mek lai pawh chuan Kristian chhungkaw din thar tul ti lem lote pawn awm mai thei. A chhungkua kohhran man ang phei chuanin tam tak a awm thei awm e. A thente phei chu beidawng tawh te. Chu chhungkua chu din thar thei pawh a ni tawh lo. A, kei ni zawng? tia indawm kun te pawh kan awm mai thei. Mahse, chutiang anga beisei boa e, thil engmahte thei tawh lova inhriatna ka set a, na thlemna a ni tih kan hriat a pawimawh. Chuvang chuan kan dinhmun atang hian engtin nge hma kan sawn hre thei ang? He dinhmun che taka se te nana kawng hrang hranga sualna chi hrang hrang hmanga min belh be mek lai hian engtin nge Kristian chhungkaw duhawm zawk, tha zawk, nupa nun hlim zawk, fanaute en kawlna kawnga engtin nge tun aia tha zawka hma kan sawn anga thang thar lo awm leh tur, tleirawl duhawm zawk, rawn chhuak leh zel turah hian thang thar lo awm leh zel turah hian tleirawl duhawm zawk, nula tlangval duhawm zawk, mi hman tlak. Pathian ṭitu ringtu hmantlak kan ser chhuah ang tia ṭan kan lak a pawimawh. Hmasawnna lamah chuan hma kan sawn nasa ti rawh u. In leh loah pawh hma kan sawn chak, Mizoram Information Technology lamah te pawh hma kan sawn chak, Sport lamah te pawh hma kan sawn chak a lawm awm lutuk. Lehkha zirna lamah te pawh MA, BA, MPhil, PhD, Doctorate degree rual engineer rual a mi tam tak an chhuak sup sup mai kum tin in B A M A a sang tel kan chher chhuak mahse chu hmei chu a tawk lo chhungkaw lama kan nget ru a mi mal nuna nget a chhungkaw nuna nget a kan tha lai te nun sual avang in a buai mek a kan tha lai te sual avang in nun uluk lohna avang in an thi zawih zawih mek a ni chuvang chuan. Engtin nge ṭan kan lak anga ke kan pen ang? Hetiang khawvela kan chen mek lai hian tih hi kan chhutchian a pawimawhte em em a ni. Chuvang chuanin Kristian chhungkaw ṭha zawk, chhungkua aṭanga bul ṭana Kristian chhungkaw ṭha zawk duhawm zawk din tura chhungkua kan ngaihpawimawh thar a pawimawh. Life witness begins at home tihah chuan family is the most important business tin Deual a ti. Chhungkuai hi khawvela hna zawng zawngah chuan hna pawimawh ber a ni tihna a ni awm e. Ei leh bar zawmna te hi thenkhat chuan hna pawimawh berah kan ngai maithei, kan sumdawnna te, kan sorkar hna te, kan leilet te, kan huanthlai te a tha vek, a pawimawh lutuk, mahse number one a ni lo tih kan hriat a pawimawh. In leh lo din te pawh tha mahse kan number uan a ni lo. Chuvang chuanin Kristian chhungkaw tha zawk dina he khawva laiin Lal Isua Krista chhantamna changtu nia Kristian nu, Kristian nupa, fana malsawna kan dawnte pawh ka Lal Isua Krista rinna kawngah kai hruai a Pathian ṭihmi, Pathian ngaihsakmi chhungkua kan lo pun zel kha Pathianin min siamchhan a nia. Chuvang chuanin chhungkawtin te he khawvela Pathianin min dah chhan ber pawh chu chu ni. A te ber atanga lian ber a thleng pawhin kan dam chhan chu Lal Isua chhandamna changtu a ni a. Lal Isua tana kan thih thleng a nun. Kan dam chuan Lal Isua tana rawngbawl a nun a. Chutianga Pathian nen zela nun hman chu ni. Mahse Lal Isua tilo a nun kan hman chuan kan thawk rimthlawn dawn. Bible-a kan hmuh ang kha an hmu. Lalpan in a sak lo chuan a satute chuan an thawk rim thlawn mai a ni. In leh lo kan din a sum leh pai kan ngaihtuah a, mutmu pawh tua hman lovin mahse Lal Isua tel lo chuan kan thawk rim thlawn dawn ti rawh u. Kan chhungkua ber kan tihchhiat chuan Krista hrelo chhungkua kan nih chuan kan thawk rimthlawn dawn a va pawi dawn em? A tawpah inchhirna lungngaihna ni. Kan in, kan building sang tak tak te, aa, kan pawisa benga mi tam tak te, in leh roro pui tak tak te, kan eizawnna tha tak tak te pawh kha Kan hlimna tur a ni dawn miah lo tihna nih chu Pathian lamah awmzia nei dawn lo. Pathian rawngbâwl nâna hmanrua tur zawk kha ngaihpawimawh kan nei a, kan chhungkaw tihchhiat nân te kan hmang nih chuan a va pawi dawn em? Chuvâk chuan chhungkua kal kânah, chhungkua ngaihthahah hun hman hi A rem lo, a ti chi lo. Tunlai sualna khawvel sang mek karah hian chu chhungkua chu uap uap lum hman lo, fate pawh ngaihsak hman lo, Pathian thu pawh hril hman lo. Nu leh pa kan nih chuan, pi leh pu te kan nih chuan, kan tu leh fa te Pathian thu pawh hril hman lo, chhandamna chhandamna kawng pawh kawng hmu hman lo, Pathian thu takah pawh kaihhruai ngai lo. A nun kan hman chuan kan thawk rim thlawn dawn. a va pawi dawn em ti rawh u. Chuvang chuanin chhungkua fanaute ngaithah khawpa pawn lama kan chhuah rem lo tihna a ni. Hun kan hman a rem lo, ei leh bar kan zawn a rem lo, ei leh bar kan zawng a nih pawn chhungkua kan ngaihtuah tel tur a inbalance tur a ni. NGO-a, MHCP-a, UMA-a, Political Party-a, MUP-a, Games and Sport-a maw a pawl hrang hrang a tam mai. Khangah han kan inhmang anih pawhin chhungkua tih chhiat phah nan, nupa inthen phah nan, fate sual kawng an zawh phah nan kan hman chuan a pawi dawn lutuk. Chhungkaw ke chhiat phah nan nih chuan a pawi dawn lutuk. Chuvang chuanin kan chhungkua ngaihthah a kalkana khangaih inhman te pawh kha a ti chi lo, fimkhur a va ngai em? Kawrhana rawngbawltute nge pawh kan rawngbawlna peng hrang hranga te pawh a kul atain kan tanga kan ti tur reng pawh a ni. Amaherawh chu khatiang chung khan KTP a kan inhmang a nih pawhin, kawrhan hmeichhia a nih pawhin, pavalai a nih pawhin chhungkua Pathian thulamah thlarau lam pangnunah kan ngaihthah thiang lo. Fate tana hun pek thleng pawn a niang chu. Fate tana aa biak theih hun pe thei nu, pa, pi leh pu kan nih tel zel te pawh kha a pawimawh loh theih lo avang kan chhuan san chang te chu a awm ang. Mahsela ngaihthah in lampanga awm chang pawha Pathian thu lamah pawh ka i hruai tum lem lo a an ti tih e, pawi ti lo, remtihpui zel, sual kawng an zawh pawh remtihpui, Pathian lampang kawng an zawh pawh remtihpui, nu leh pa, pi leh pu kan nih chuan kan fate Pathian thu takah kan kaihruai thei dawn lo a ni. Chuvang chuanin chhungkua ngaipawimawh chunga nu leh pate, pi leh pute, Pawn tan kan lak thar a van pawimawh tehlul em a then chu tu fate pawh zirtirtu nei tawh chuang lo te pawh kan ni mai thei chungte tan pawh chuan midang tan tal malsawmna a la nih theih tho tiraw u kan thenawm naupangte tan te maw Sunday school lampangah talte maw. Nitin zirna school lamah te emaw khatiang khanin naupang Kristian naupang duhawm zawk, tleirawl duhawm zawk tha zawk chher chhuak tura tan kan lak sauh sauh hi tunlai khawve chhe mek leh boral mekah hian a van pawimawh tel un le. Deuteronomy ah chuan Aw Israel mite u ngaithla tawh u, Lalpa kan Pathian chauh chu Lalpa a ni a tih kan hmu a, Lalpa in Pathian chuan thinlung zawng zawngin min hmangaih tur a ni. heng hi in thinlung ah cham reng a in fa te thahnem ngai tak in in zir tir reng a tih kan hmuh tur a awm kawng a in kal lai te in thut lai te in thaw hun te pawh in sawi thin tur a ni a ti kha chu chuan a en tir chu kan tu leh fa te kan kai hruai dan ah hian thei to kan chhuah ngai a vawiina kan pathian hi kan fa te hian kan tu te hian pathian ah an nei zel a ngai tih na ni

Chuvang chuanin kan sakhua, kan Pathian hi, kan Pathian nung biak hi chhuan lawk awm leh zel turte'n tun atanga kum sawmli sawmngai hian Pathiana an nei zel theihna turin chhungkua atanga bul kan tan a, fanau enkawlna kawngah te pawh tan kan lak thar a pawimawh em em tina a lo ni. Hindu te Muslim ten lian chak ropui sia khawvel pumpuia pumpuia phei chuan an an pung chak nasa Kristian punna za a pakhat leh point pariat vel nih lai khan Muslim te chu za a pahnih point pariat bawr vel daih a ni. Chuvang chuanin khawvelai hian a chanchin tha hril darhna kawngah hrim hrim te pawh hian a hei ai tan kan lak a pawimawh a, mahse chanchin tha hril chu India ramah phei chuan a harsa tul tul si a, chuvangin chhungkuah leh zel kan keh chhiat a, kan fate pawh Muslim-ah te Hindu-ah te an awm phei chuan, Kohhran pawh ngaih sak lo, Pathian awm pawh ring lo, Pathian nih pawh inkhawm ngai lo, Sunday School pawh kal ngai lo, thawhlawm pawh thaw ngai lo, tawngtai ngai lo, Bible chhiar ngai lo a kan hrin teuh chuan a va pawi dawn em? Kan va ral chak dawn em? Zu leh rui thei thil, drugs avangte, kan tha lai te an thi zawih zawih phei chuan ti rawh u. HIV positive avangte a an thi a, khatiang kan kal zel phei chuan Africa ram hmun thenkhat ang khuan thlan laitur pawh awm tawh lohna, Khaw thenkhat te pawhin kan awm ve meng tih pawh thil hlawhawm deuh a ni. Chuvang chuan Zu leh Drugs te Aids avang te pawhin kan thalai tam tak a bik takin mipa kan thi nasa. Kan Sunatin Khawngpui phei chuan nikumah khan miphat hi kan tlem zawk theihna turin tan lak ni se tih kha a pass tawp mai a, mahse hmalak thiamah har lutuk. Chuvang chuan chhungkua tangtala bul kan tan loh chuan kan missionary tilchhuah ringawt hmanga Kristiana insiampun ringawt hi a tawk tawh lo. Kan va siampunte lah kha Hindu te, Muslim te, Mizo pawh ni lo te kha tam zawk an nia. Tiraw? Chuvang chuan keini he Mizoram chhunga chengte ngei hi Kristian nu leh pate hian Kristian fa kan hrin a, Kristian tu kan hrin a, kan inthlah pun a, Kristian chhungkua chi thlah Pathian ngaihsak mi zong a ni tih ang khan tan kan lak sauh sauh a pawimawh a ni. Chuti ni loh chuan ral lam kan pan zel thei a ni tih hi kan hriat a pawimawh. Chu chhungkua chu a hlimna kulpui, a thaw zawnga danglamna thlen theitu chhungkua a ni a, a pawimawh em em mai a. Tin, chhungkua chu thungaih ngaihhlut tur dik min hriat tirtu chhungkua a ni a. Tin, chu chhungkua chu member tlinte inlei chinna tha siam thar zelna atante a pawimawh a, rinna leh kohhran nun inhlan chhawn zelna tur hmun te pawh a ni a. Tin, tunlai khawvel sualna chi hrang hrang karah hian chu chhungkua chu a venghimtu tur atana inzirtirna hmun tha ber a ni. Tin, vanram nun a taka entirna hmun pawh chhungkua hi a ni a. Rorelna mumal leh inkaihruihna fel tak hmanna tur hmun hmasa ber pawh chhungkua a ni. Taksa rilru thlarau lampanga intihdamtawnna hmun pawimawh Hma Hospital hmasa ber pawh chhungkua maw? Chu chhungkua kha engkim maia pawimawh a ni. Chu chhungkua chu ngaihthah thei kan ni lo. Vantlang nun a awmdan mawi, mi zing a awmdan mawi aia upa zah thleng pawh a ni ang chu. Khatiang khanin a inzirtirna hmun pawh, social life inzirtirna hmun pawimawh ber hmasa pawh, hmasa chu chhungkua. Khatiang zel khan nungchang mawi, nungchang tha in zirtirna hmun pawh chhungkua a ni tur a ni. Chhungkua ber kha a fuh tawh loh chuan khawvel aiin eng pawl lama fuh thei lo a, kohhran a fuh thei lo, ram leh hnam a fuh thei lo. Chuvang chuan chhungkua kha a bulpui a nih avangin chhungkua din thar, chhungkua duhawm zawk din thar tura tan kan lak sauh sauh kha a pawimawh. Chutu in inngaihzawn lai atang pawhin kan ṭan a pawimawh daih mai. Inngaihzawn lai atang daih tawh khan Kristian chhungkua ka dinpui thei tur ni em? Maw? Kristian chhungkua ka dinpui thei tur ni ang em? Pawl chhuak a ni em? Inkhawm ngai lo a ni em? Pathian awm ring lo chhungkua nula tlangval a ni em? Kan bialpate kha, kan bialnute kha. Drugs addict a lo ni reng em? Tih pawh ngaihtuah lem lo, mi dang tak chuan in bialnu bialpa te pawh kan nei mai mek tilo, innei hnua kan hre chhuak chauh a, khatiang tur khan ilo. Chuvang chuanin inneih hma inngaihzawn lai te pawh hian nula tlangval te pawh kan fimkhur a ngai, tleirawl te pawh ni tho. Inneihna atanga bul kal tan a, fa kan neih pawhin Lal Isua Krista rinna kawngah kaihhruai a Laiking fanei a nei mai mai tur kan ni lo. Laiking chu aa ram palai lengah an tui a tikhan an ngaihsak zui tawh lo. A naute kha tikhan amah in a rawn keu a, terote ni atang khan eitur a indap a, a vakah a pui khan a ngaihsak tawh lo a ni. Chutiang chuan mi tam tak chu kan fate pawh hi An thlarau nun tana tha leh thalo tur pawh kan kawh hmuh lo a, kan ngaihsak lo va, an tal talin kan tal tir ati rawh u. Tichuan an rawn sei lian a, tleirawl an lo ni a, meizial an rawn zuru a, kanza an zuru a, a zu zu an in a, drugs an lo ti a, mi an hlau lo va, thu an awih lo va, kan fanu hi, kan fapa hi a luhlul ta riau mai, a awmdan hi dik ta lo Min hla lo ta riau mai kan tia, mahse kha nuna kaihruaitu kha tunge nu leh pa te, pi leh pu te, a enkawl tu te kha kan ni tirh awm. Kan enkawl dan kha dik tlat lo a, kum sawm pahnih hnuai lampang, sawm pathum hnuai lampang an nih lai kha. Kan thlathlam a, an tleirawl hnu a tha se kan ti leh si a. kan thin te rim leh a kan vin a kan hau a zela dah te kan vawm a police man tir ah te vdp man tir ah te mahse kha nuna kaihruai tu kha nu leh pa te kan ni pi leh pu te a enkawl tu te khan ni kan ni khata hruai lut tu kha a bul ber ah chuan naupang chu kalna awm kawng ah chuan zir tir ula a upat hun pawn e thlah lo vang tih kha ni si a maw chuvang chuan An pet lai a kan zirtir tha ta pawimawh, kan kaihhruai tha ta pawimawh ni. Laikeng faneia fa neih mai mai kha a chi loh. Pathian thu taka aw, Israel mi teu ngaithla teh u tiang khan kawng eng kal laite, eng thut laite, in thaw hunte pawn in sawi thin tur a ni tiang khan Pathian hmangaihna te, Pathian chhandamna thu te, nun dan mawi te, aah an zirna chungchang thleng pawhin kan enpui a, kan kaihhruai a ngai, an tan hun kan pek ve ngai. Hun nei reng pawha fate bulah pawh aa awm tha peih lo, inchhungah pawh be peih lo, titipui peih lo, nu leh pa, pi leh pu kan awm em? Khatiang kan nih chuan sim hmak chi, ti tawh miah loh chi, fate tute kawm ngaih mi ni ila, an tan kan thei ang ang i hun pe ila, zirtir ila, kan duh zawng leh duh loh zawng te hi hria sela, Meizial chu kan rem ti lo. Kum sawm pahnih sawm pathum a nih lai te hian uniform ha chunga meizial an zuk te, kanza an zuk te kan phal lo, zu an in chhin pawh kan phal lo ania. A drugs pawh ti chhin miah lo turin ti te hi hril ngun ta ila an sawtpui em em ang maw? Then hi chuan kan hrilh lo, kan hrilh tlem lutuk bawk a, thu tha a en dawng tlem em a ni. Chuvang chuan Kan hun nei ang angin kan remchan ang anga kan tu leh fate hi Kristian naupang tha tak an ni thei nan te, Kristian chhungkua tha tak an ni thei nan te hian zirtir mawlh mawlh mai hi a lo tul a ni. A pawimawh em em a ni. Tunlai khawvelah hian a pawimawh lehzual kan ram inhmasawn tulh tulh a, aa sualna pung tulh tulh a. Khawi lai laia thil thleng te emaw a tha lampang leh a chhe lampang social media lamah te a mobile phone hmang te pawn khatin khanin kan hmu kan inthawn kual zung zung thei a ti rawh chuvang chuan a tha lamah pawh hma kan sawn a chhe lamah pawh hma kan sawn nasa naupang tan te tleirawl tan te pawh thil sual tih awl tulh tulh mai sual in min chim nasa tulh tulh hmun chengker awm thei tawh lo va. Sualnaina thlen phak loh a awm thei tak tak lo. Thalai sualna, payroll sualna, laka fi hlim khua Mizoramah hin kan awm tak tak tawhin a rinawm lo a ni. Chuvang chuan tanlak, kan buante tisa leh thisen an ni si lova, lalna te, thuneihna te, he thim chunga roreltu thlarau sual haw awmte ni zawk e tih ang mai khan kan buante tisa leh thisen a ni lo maw? Sual Setana leh a hote nih an fing kherek em em a, kan tu leh fate sual a hruaidan an thiam em em a, ah kan zirtir lo hlan khan Setana na zirtir reng a ti rawh u. Chuvang chuan keini hian kan zirtir loh chuan a nu leh pa te, an pi leh pu te hian kan zirtir loh chuan Setana hian a zirtir dawn, khawvel hian a zirtir dawn, sual lamah a hruai dawn, a nei dawn a ni. Chuvang chuan kan in chu mek a ni. An nun hi chuvang chuan Kristian ringtu tha tak naupang, Kristian ringtu tha tak keirawl, nula tlangval, nu leh pa fel tak, hmantlak tak, kawlhan khawtlang ram leh hnam tana mi hmantlak malsawmna thlentu ni tura kan tu leh fate kan chherchhuah a tan kan lak sauh sauh hi pawimawh a ni. Chutiang zawng chuan rilru te kan siam a, nu leh pa te pawn kan mawhphurhna, pi leh pu te pawn kan mawhphurhna chhungkua ah kohhran leh khawtlang ah a awm vek ang. Chuvang chuan pa chu a chhungkawpui thiam tur ka ni, nupui fanau te tana thlamuanpui awm tak a awm tur ka ni tih kan inhriat angai. Nupui te pawh Kristian nu a. Chhungkua chuan missionary ka ni, nupui pasal fanaute tan tih inhriat thei tawk atang kan lak a van pawimawh tehlul em. Tin, chhungkua inkaihhruaina chungchangah te pawh hian, aw chhungkua boruak tha zawk siamna kawngah te pawh hian tankan lak a pawimawh khawp mai. Mizo chhungkua chu pi leh pu atang tawhin inbiak chungchangah pawh bung deuh hmukah han inbiak te hi a turah kan ngai a ti rawh u. Mahse a lo tha vak lo. Fa te pawh bung deuh hmuk a biak. Nula tlangval pawn te pawn nu leh pa te chu bung deuh hmuk a biak. Biak zui zel duh awm lem lo nula tlangval kan tam mai. Khang te pawh kha a lo tha miah lo. Chuvang chuan chhungkua pawh chhungkaw hlim inkawm ho dial dial thin chhungkua hnih kan zir a pawimawh em em mai ni. Chhungkaw boruak hrisel lo chu an inbe tawn tha lova, tawngkam dengkhawng tak tak ten an inbia a, an rilru ten inti natsak a. zan ten mut theih loh phah a, an rilru na vawng vawng a an chawi te tui lo va, anxiety te an nei a, depression te then chuan an nei phah a, ka tiang khan a then chu chhungkua ah pawh aa a then an inti lal em em a, a then an thu em em a, chuti laiin a then engah mah ngaih loh te, rawn rawn pawh hlawh ve ngai lo te an awm a, khatiang khan chhungkua kha an rilru an inti na a. Political party ah ruling party an awm a, opposition party an awm ang deuh hlek hian a ni ang chu. Maw? Lam tang inep te pawh a thenah chuan an awm thin. Khatiang chhungkaw hrisel lo te ka pawi em em a. Khatiang ah khan Pathian malsawmna thlarau lampangah dawn a har thin tawh u. Sama khan engtinge kan hmu kha? Unaute in ngei dial dial a awm khawm hi a va thain a va nuam em? Harmon dai fim, Zion tlangte tla thin ang hi a ni maw? Chutah chuan Lalpan malsawmna thu a pek. Pathian malsawmna dawng tur chuan khatiang nun tha lo kha chhungkaw boruak hrisel lo te kha kalsan a, chhungkaw boruak hrisel zawk inhmangaih tawn maw in ngaidam tawn thin. Thinrim changte lo awm mahsela, thu inhmu lo changte pawh awm mahsela, in ngaidam leh a, in be leh thuai a, in kawm hlim leh a, in rem taka awm leh thin chhungkua ni te kha kan zir a pawimawh em em a ni. Nupa phei chu inkawp rem loh te hi a pawi em em mai a. Mizo society-a chuan, Ah, tun hma kha chuan Pi leh Pu te khan engtin nge an tih thin kha, an nupui pasal tur an zawnnaah kha chuan an uluk lutuk, kut kem a nei em? Maw? Hri tha lo ve em? Ah, eng nge ni? Ka tih ang chi, engemaw mi nun ruang lutuk chhungkua an ni em? Tih te kha an in, an lo inzir thin an ti. that pawh tha. Mahsela an inneih hnuah kha chuanin khawtlang dan leh englo velin a phuar tawh loh kha chuan, hnam danin a phuar tawh loh kha chuan an inneih tawh hnu kha chuan a tawk a dang kha an ngaihtuah lo. Nupa inkawp rem tak an nih dan turte kha an ngaihtuah lo. Nu pawh pa pawh an nih ang ang khan an awm tawp tawp mai a ni. Chutiang deuh hlek chuan tun thleng pawimawh zo Kristian te pawh hi kan inneih pawh hian kan kohhran dana inneihpui thei ni em? A nih chuan kan lungawi tawk deuh mai a. Maw inneih sacrament ah te, baptisma ah te Presbyterian kohhran nena inpawm kawp thei an nih chuan maw tikhan RCRL lak ngai lo te an nih chuan. Kan inneihpui mai a, mahsela pasala chhungte pawhin, nupuia chhungte pawhin, pasal pawhin, nupui pawhin, nupa inkawp rem tak ni tura tan lak kha kan tum teh chiam lo. Chuvang chuan niang inthenret pawh kan sang kan tih tawh kha Mizoram chu. Kristian ram intisi khan India hmarchhakah Kristian lo te aiin inthen kan tam. pawi em em mai ni chu chuan eng nge hrin chhuah chhungkaw ke chhia a hring a fahrah a hring a khang fahrah nge nge te kha chu enkawl nan lo dawng tha lo va zel atang pawn tam drugs addict pawn tam zungraw vei pawn tam KS pawn tam home a awm pawn tam maw zel hei zelah te pawhin kan kan kan kal thin a champhain district zela te serchhip ah te pawh kan awm laiin ahh chhiah tlang kan awm laiin. Chungate pawh chuan Zeltang chhuak leh a thawktute an sawi pho chu. Zela hi chuan an fel lutuk. Pathian thu deuh tikhan Kohhran-te pawh an rawn tawh thin a, an sawi thin a, camping te a chang chuan an nei a, chhandamna thute pawh an ngaithla a, a then chu piang thar tha takte pawh an awm an ti. Mahse, zel aṭanga chhuah chiah khan haw na tur an nei lo. pawi em em mai a ni. Chuvang chuan zêl aṭanga in chhuak a, belh tûr chhûngkuan nei lo va, a ngaiah bawk rûk rû ṭhin kha rûk a rû leh a, drugs ti ṭhin te, tawlh rû ṭhin te khan an tawlh rû leh a, ah i mi ah tharum thawt zing te, khatiang pawi khawih ṭhin te khan an nun ngaiah khan an kal leh a, zêlah bawk khan an nun leh a. Chhan chhuah khan har em em mai ni. An tan nun dik a nun kha a har. Maw camping ah te pawh in hria anga heng lai ah pawh camping neih chang chuan mi thenkhat chu inah camp camp chhuak a an hu phurh thu an sawi hian hawm a ila kan in chhung boruak a nuam lo an ti. Kan in chhung boruak a hrisel lo. Ka nu te ka pa te. Ka chhungte Pathian thu lamah Pathian thu an ngaihsak lo. Chuvang chuan ka tlu leh tho ang, ka da leh tho ang tih hi an sawi fo thin. Camp, camping na chang atanga chhuak tur tam tak hian an hu phurh thun sawi thin a ni. Chu chuan chhungkaw boruak hrisel, chhungkaw boruak tha a pawimawh zia a tarlang chiang hle awm em. Chuvang chuan chhungkaw boruak thai kan ngaih pawimawh thar a pawimawh. Thenkhat chu a chhungkaw boruak tha tak, duhawm tak nei mek te pawh kan awm ang, kan vai vai chuan kan ni lo vang maw? Mizoram pawh khatiang khan a chhe lampanga kan sang viau a, mahse chhungkaw duhawm tak tak entawn tlak tak tak chu kan tam. Mahse a tlangpui thua e Teh erawh chuanin khatiang khan kan dinhmun kha a tha lo a ni. Chuvang chuan chhungkaw boruak hrisel nei tur pawhin tun ai nasa zawka tan kan lak a, chhungkua a kan nun ho dan te, kan inbiak pawh dan te maw, kan inngaihsak dan te, kan inrelbawl dan te, kan inkaihrue danah te pawh chin thar ngai, bansan ngai a awm a ni thei. Chung chu keimahni kha a hrechiangtu kan ni ang. Ban san ngam a, chhungkaw duhawm zawk, boruak hrisel zawk, boruak nuam zawk, mi mal tinte'n taksa rilru thlarauva damna kan channa tur kha kan ngaihtuah pawih a pawimawh a ni. Chawi khama te maw, hun awla te pawh hian kar khata vawi khat emaw, kar hnih thla khat chhungin vawi hnih khat tal te pawh hi inkawm hlimna hun te nei thei thin ila a va tha dawn em? Tunlaiah chuan zing atangin zan tlingin a then chu kan buai em em a ti rawh u. Hmel pawh kan in hmu hman mang lo. Chawi kham velah mahni room ah kan lut a kan buai leh nghal char char a, phone khawiin phone kan khawi char char bawk a. Ka tiang khanin mahni hna theuhah kan buai a, chhungkua hanin kawm hlimna hun a, khawnge la khuih thei in hei in ei ho teh ang, khawnge serthlum a, khawnge fanghma hi in ei ho teh ang sitting room ah hian han tih dawn pawh a, in hmukhawm thei miah lo chhungkua pawh hi tam tak kan awm thei a ni. Khatiang kha ni lovin a thei te pawh han ei ho ila, TV te pawh han en ho ila, min i sawm panga sawmhnih vel tal te chu maw a va tha dawn em? Kan kan dinhmun, kan a hnathawh chanchin te, kan nitin hna te pawh han in hrilh tawn ta ila, chhungkaw inkawm hlimna hun te hi, Ka tiang khanin kar khatah vawi khat te emaw, thla khatah vawi ni khat tal te emaw te hi chu han nei thei ta ila, a nei ngai lo te pawn, a nei thin te pawn a ai zing deuh te emaw, a ai tha zawk te nei zel dan te ka ngaihtuah ila. Tu mah pa ber emaw, nu ber emaw intithu lutuk awm lovin maw? Pa ber pawhin a ka tih hunah kha chuan mi zil nan leh thu rawn pek nana hmang mai lovin. Nu ber pawh mi hauh nana an nana hmang mai lo in maw nula tlangval te pawh tawng duh deuh te a nu leh a pa te an min biak pawh a tha taka han chhanga han tawng ve duh deuh te inhawn deuh te pawh kha zir ila naupang te pawh pangchang lutuk lovin kha ti hunah kha chuan thu awi te pawh kha han zir bawk ta ila. Tichuanin hlim taka han inkawm ho te ka zir la. Khatianga kan inkawm ho chuan Pathian malsawmna thlarau lamah pawh kan dawng thar zialin a rinawm. Chutiang chuan chhungkua chu he khawvelah hian Pathian ngaihsak chhungkua ni a, Pathian tana a ropuina nung zel tur kan ni a. Harsatna te, buaina te chu kan tawh chang a awm ang. Chutiang karah pawh indawm kun mai lova Pathian lam hawia harsatna buaina kan tawh te pawh hman tangkai dan zir tlat thin chhungkua hnih te pawh hi kan zir a va pawimawh em? Kan chhungkua theuhah pawh lungawi kan zir a pawimawh a, keini chhungkua ve zawng kan kan ho em mai a, enge ni? Engmah kan ni ve lo, kan chhungkua hrim hrim chu kan tla balh em mai, kan keh chhe tawh em mai, ka nu ve te hi chu a, ka pa ve te hi chu a, a rui reng, ka nu ai kat khel a chiang si te pawh a then chu kan ti mai thei, a then chu inthen te pawh kan awm mai thei nu leh pa inthen mek te. Mahse ka tiang tan pawh khan mahni chhungkua kha Pathianin min pek a ni tih hi i pawm ang u, phut mai a, chhungkua tha zawk, duhawm zawk din turin tan i lang a mang u, Pathian rinchhanin. Chuvang chuan kan dinhmun theuhah khan engpawh nise Pathianin chhungkua min pekah hian kan lungawi phawt a pawimawh maw? Pi leh pu min pekah, nu leh pa min pekah, fanu fapa min pekah hian kan lungawi phawt a ngai. Ka fanu hi, ka fapa hi tih ngaihna awm tawh love tih ngawt pawh kha a dik leh a dik leh chung lo. Pathianin chenpui tura min pek a nia, hnawtchhuak ngut ila a aia dinhmun chhe zawk an ding dawn. Chuvang chuan a hmangaihtu ber ten kan enkawl kha an tul si. Ka nu leh pa te pawh tlan san ngawt ila, zui in mi emaw buaina siam chiang pawh ni sela, kan pasal te kan nupui te pawh han then ngawt ila tiraw u. Dinhmun chhe zawkah kan ding mai, kan ding dawn tho tho. Chuvang chuan Pathian min pekah khan an tan malsawmna ni turin Tanpuia ngaih hunah Tanpuia Ka ti ang a, Pathian rinchhana chhungkaw duh awm zawk, tha zawk, nei tur khan tan ila thar zel ang u. Lalpanna thu kan sawi te kan za tan mal min sawm sak rawh si. Pathian hma kunin i tawngtai ang u. Aw Lalpa, chungnung ber kan Pathian inhmangaitu, He khawvela nang in chhungkua te, nang mau ngaih ngaihsak mi hni a, i ropuina pawng chhuak a i ram ti zau zel tur in nang in i duh a. Chu tiang anga chhungkua min duh mek lai chuan chhungkaw tam tak chu sual avang in kan rum a, kan chau va. Nang in a min beisei ang in kan nih tur ang te pawh nih theih loh chang tam tak kan nei thin. Chutiang chu ni mah ila, vawiin thlengin hun tha, hun lawm awm, nangmah ngaihsaktu chhungkua, duhawm zawk, tha zawk ni thei turin i kohhrante hun tha minna pe zela lawm thu kan hrilh a che. Chutiang anga Lalpa, Kristian chhungkaw duhawm zawk leh tha zawk, he kohhran ah ngei pawh kan lo pun zel thei na turin kohhran ho te nangin min ti chak thar zel a, ti chak leh tanpui kan ngaihna apia ngah nangin a min ti chak a, min tanpui a, Rintlak Pathian i nihzia hrih a, Nangmah rinchhana hma lam pana ke pen zel thei turin angin min tanpui ang che. Kan Lalpa Isua Krista hmingin kan dil a che. Amen.